Dwi'm yn cytuno â bob peth huddo fo, a sbïwn i arno fo fy hun, ond yy nawn ni ddim ei ffrio fan hyn, ond yy i ddehongliad o o oedd hwnnw. Yy ga inna hefyd y ddiolch am y cyfle a'r fraint i siarad mewn cyfarfod mor bwysig i ffyniant cefn gwlad Cymru, a thrafod y y dwi a y y ddogfen yma dan y teitl mawreddog, A drefnu ysgolion cynradd y sir, a'r cynffon eironig er lles addysg holl blant Gwynedd. Hoffwn ddatgan ar gychwyn y sylwadau hyn na ellir gweithredu rhai agweddau yn y cynllun heb gytundeb rhieni, llywodraethwyr ac athrawon ysgolion y sir, fedar y peth ddim gweithio. Fel y gŵyr ym mwyafrif ohonoch, mi fues i'n arweinydd y Gwasanaeth Addysg yng Ngwynedd tan fis Hydref dwytha. A mae gan Gwyn, Gwyn Gwilym Owen yn ei golofn y dreiddgar rhyfoclyd yn y Cymro y ddoe ddwytha yn gofyn cwestiynau i mi yn bersonol, dwi'n tybio, y cwestiynau dwi'n tybio i mi ateb Glyfar gwaith eisoes, ond er eich mwyn chi sydd yma bora 'ma, ac er i fwy no osg yn gwrando, mi a i ail ddeud rhai petha sylfaenol. Mi es i y i rhan fwyaf o'r cyfarodydd ymgynghori yma dros gyfnod o yn agos i dair mlynedd. Y gwir y gair i'r ymateb fod yn bur gymysg gan amrywio o ardal i ardal. Croeso ar y cyfan yn Awdylch y Tywyn ym Mangor. Croeso amodol mewn ardaloedd eraill megis Penllyn, ond fawr ddim croeso ym Mhen Llŷn. Dal gylchoedd Glan y Môr, Eifionydd, Dyffryn Nantlla, Tŷ Rhiw a Chylch y Moelwyn. I mi, ystyr y gair ymgynghori ydy gwrando ar lais y cymunedau trwy'r rhieni a'r llywodraethwyr a fu'n bresennol yn y cyfarfodydd. Felly, mi ges i andros o sioc pan gyflwynwyd y cynllun i mi a tua hanner dwsin o gynghorwyr eraill fis Hydref dwytha. Yn hytrach na gwrando, roedd y swyddogion wedi neidio i'r pegwn eitha' arall, anodd fyddai dychmygu cynllun mwy dinistriol ac eithafol. Hoffwn bwysleisio yma fore heddiw, na ches i, Fel gwrandwr rwan, yr arweinydd addysg, roedd dim mewnbwn i'r cynllun, dim yy trafodaeth o gwbl. Mi gafwyd dau gyfarfod wedyn o ddadlau ynglŷn â'r cynnwys, ond doedd dim ildio o unrhyw dŷ. Yy roedd pedwar o'r cynghorwyr yn croesawu'r cynllun, dau arall yn wrthwynebus yn ei herbyn. Ges i wedyn y dewis, cyn arweinydd y cyngor a'r uwch arweinydd y Bel-adran, i arwyddo i'r cynllun neu wrthod gwneud. Ond hyd y gwn i, dwi erioed wedi arwyddo dogfennau yr oedd yn anghytuno â'u cynnwys. Felly, doedd gen i ddim dewis ond peidio arwyddo ac ymddiswyddo. A dyna nes i. Be sy'n fy mhoeni i fwya' ydi ma' Plaid Cymru sy'n cael y bai ar lawr gwlad am gynnwys y ddogfen. Mi ddudodd Maldwyn Lewis mewn erthygl yn y Cymro yr wythnos ddiwetha', galon yn gwir pan ddudodd o, 'swyddogion galluog a phrofiadol sy' wedi paratoi'r ddogfen'. A'r un fyddai â'i argymhellion pa bynnag blaid fyddai yn y mwyafrif. Y drafferth fawr ydy fod arweinydd y cyngor, dwi'n falch o weld o yn ista yn y gynulleidfa bora yma, a gŵr go aml, a, go amlwg, sef Dafydd Iwan, Llywydd y Blaid, yn mynd o o gwmpas y wlad efo sêl, a mae'n ddrwg i mi ddefnyddio'r gair yma, sêl cenhadol, gan fod ei wedi chyncu'r ddogfen, yy, bron yn ddi-halen. Y cymysgedd mân o'r gorau hynny yw bod yna ddeuddag o gyngorwyr Plaid Cymru wedi effeithio dros Ysgol y Nodwen ac llawer wedyn yn dyfalu bod nhw wedi hyrwyddo hi. Ond yn bwysicaf o lawer na hynny, loes calon i mi ydy gweld cenedlaetholwyr da yn ymrannu yn erbyn ei gilydd. Mae hynna yn andros o bechod. Ond, uh, Y gwir amdani na does gan Blaid Cymru bolisi ar y mater cyffredinol hwn, ac mae pobl yn meddwl a dyn o gwmpas y bydd na pholisi Plaid Cymru ydi o, nadi polisi y ne dogfen drafod swyddogion Cyngor Gwynedd ydi hon. Y mi sy'n gysylltu'r penwythnos dwytha ag Elfyn Llwyd, arweinydd seneddol Plaid Cymru, A chefais yr ateb hwn ganddo, Gyda hunagwrw i mi ddarllen rhannau o'r llythyr mae o wedi sgwennu ata i yn bersonol. Mae o yn ymddiheuro yn gyntaf am ei anallu i fod yma fore heddiw yy oherwydd yy ymrwymiadau eraill. Mae'n dweud fel hyn, Rwyf yn ymwybodol fod Llywodraeth y Cynulliad yn gorfodi pob cyngor, pob awdurdod addysg yng Nghymru, i edrych ar yr holl gwestiwn o lefydd gwag sydd ganddynt. Wedi dweud hynny, rwy'n mawr obeithio bydd yr ymgynghoriad sydd ar droed ar hyn o bryd yn ymgynghoriad ystyrlon, llawn a phwyllog wedi'n arwain at newidiadau yn y cynlluniau gwreiddiol sydd wedi eu datgan gan y Cyngor. Rwy'n mawr obeithio hefyd y bydd yr ymgynghoriad yma yn arwain at newidiadau Bydd yn galluogi y Cyngor i gadw rhai o'r ysgolion a oedd gynt dan ymgysylltiad. Ac wedi dweud hynny, rwyf yn ail-ddatgan fy safbwynt bod yn rhaid bod hyn yn gwneud hyn yn hynod ofalus ac ail-agor y trafodaethau efo meddwl agored er mwyn cael ymgynghoriad pwrpasol a chywir yn ddi-ffiant, ddi-ffiant, Elin Llwyd. Rwan ta, mi oedd o'n deud yn y lle gyntaf bod y Cynulliad yn pwyso ar ddileu lleoedd gleifion. Wel, dydy ffedelareiddio, fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod, ddim yn mynd i ddileu unrhyw le gwag. A ffedelareiddio sydd wedi cynddeiriogi fwyaf ar rai o lywodraethwyr Llŷn ac Eifionydd, yn ôl be dwi'n ddeall beth bynnag. Mae plant y ferch yn byw yng Nghaernarfon ac maen nhw'n mynd i, neu tan rhai ohonyn nhw, yn mynd i Ysgol y Gelli, ysgol o ddau gant a hanner o blant lle maen nhw'n cael addysg gwych iawn. Ond, yng Nghaernarfon, mae yna bob math o gyfleusterau eraill ar garreg y drws, canolfan dennis, y galeri efo'r holl adnoddau theatrig, Wrth nofio, archifdy, llyfrgell, a nifer fawr iawn iawn o glybiau a chwaraeon eraill yn bêl-droed, rygbi ac ati. Faint o'r cyfleusterau hyn sydd ar gael yn nid-wylio, pentra ucha, Llan Gybi a sawl llan arall? Mae'n ddrwg i ni, ond mae angen i'r Cyngor ail edrych ar yr holl sefyllfa a bod yn barod i fuddsoddi mwy yn yr addysg honno er lles addysg ddim rhai plant Gwynedd ond holl blant Gwynedd. Ga i fynd yn chydig mwy manwl i'r busnas ceffyl a reiddio yma? Yy, ga i sôn yn gynta am ysgolion sydd ar batsh arweinydd y cyngor. Abererch, efo 63 o blant. Llangybi efo 87 o blant. Iawn. Bro Brenydd efo 82 o blant. Chwilog efo 46 o blant ac ardal De Chwilog lle mae yna am adeiladu nifer fawr o dai eto. Yy, fel un sydd efo dipyn bach o brofiad o ddysgu ar lawr dosbarth am dros ddeg mlynedd ar hugian, Dwi'n hollol sicr mai cyfrinach bod yn bennaeth llwyddiannus ydi nabod plant. Bedair plan y prifathro byth nabod plant wrth y deithio o gwmpas yn erlid neu'n mynd ar ôl ei gwnffon ei hun. Cwestiwn sylfaenol sgen i beth wrth derfynu fan hyn bora ma ydi hyn. Ga i ofyn yn bersonol o'r llwyfan ma bora ma i arweinydd y cyngor a'r Aelod Arweiniol fynd yn ôl i'r at ei gilydd ac yn mynd cam eglur a dweud bod nhw am ymbwyllo a bod nhw'n datgan hyn. Nid meic rhoffedol, ond dweud oherwydd Yr ymateb negyddol maen nhw yn ei gael ar lawr y gwlad, yr ymateb y maen nhw wedi cael hefyd i gynnwys yr ymatebion y bod nhw'n mynd yn ôl i ail feddwl ac i ail feddwl yn ddwys iawn. Dyna ddim lle i os bydd fan yna bore yma.